Балаларын ташладыгыз картайган көннәремдә, үскәч ташлап китәрсез дип уйламый белмәдем дә. Мин бит үстердем сезләрне, сизмәдем авырлыкны. Белмәдем сез үсеп җиткәч бу көнгә калырлыкны. Балаларым, нигә соң сез шундый каты бәгырьле? Башкаларның телләрендә аналар иң кадерле. Үсеп җиткәч ташладыгыз анагызны ялгызын. Ә бит минем өчен сезләр булдыгыз иң кадерлем. Күз яшьләрем битем юа сезне уйлаган саен. Алай ярамый, балалар. Кайтыгыз, табып җаен. Энегездән читләшәсез, булсагыз да бертуган. Алай булмый ул, балалар. Кайтыгыз андый уйдан. Роза кызым, безне ташлап, чит илгә чыгып киттең. Оныгыңны сөяргә дә безне бит мәхрүм иттең. Сөя алмыйм оныгымны, телгәләнә бәгырем, Әйтер идем оныгыма, бел әниең кадерен. Әй Аллаһым, балаларым, алар минем күз нурым. Аларның күңеле түрендә миңа да бирче урын. Эй Аллаһым, нигә миңа шушы кадәр җәзалар? Йөрәккәем үксеп елый, сагындыра балалар. Ваклы ситсы күлмәгемне туйгынчы кия алмадым. Балаларым ташлап китте, туйгынчы күрә алмадым. Мин үстердем балаларым, имезеп күкрәк сөтем. Кайтырсыз дип мин сезләрне гомерем буе көттем. Ташладыгыз, балаларым, картайган көндә мине. Кызым, бигрәк ерак киттең, көн дә көттем мин сине. Агач тарак кулларымда чәчләремне тарарга, сурәтегез генә бар шул, сагынганда карарга. Сезне юллардан көттем мин, өметемне өзмәдем. Сез кайтмагач, күзләремнән яшьләр акты. Түзмәдем. Ике үрдәк изеп йөри суның буеннан башлап. Үстермәдем балаларын, китәрсез диеп ташлап. Алмагачлар чәчәк ата майның унбише җиткәч. Күңелкәем ярсып елый балаларым сез киткәч. Элеп куйган күлмәгемнең кояш ашый төсләрен Сезне сагынып елыйм Көн дә балам кичләрен. Табынга утырган саен Сез исемә төшәсез. Көйләр булып, моңнар бөлеп Йөрәгемә күчәсез. Юып элгән керләремнең Кояшта төсе уңа. Рави улым, бик сагындым, Кайтып китсәң ни була? Ашлар пешердем мин иртән, Бәлки кайтып килерсез? Күңелкәем сезне көтә. Ниләр уйлап йөрисез? Дөнья мәшәкате балам, беркайчан да ул бетми. Ата-анагыз картая, гомерләр уза, көтми. Кышлар кайта туган якка, тик сез генә кайтмыйсыз. Кайчан кайтуыгызны да балалар бит әйтмисез. Күл буенда ялгыз аккош канатларын кагына. Көн дә көтәм, балаларым. Йөрәгем сезне сагына. Акбүз атлар кешни-кешни чабалар далалардан. Нигә инде болай язмыш аердың балалардан? Өй алдында курай җиләк, уртасы чыбык кына. Булам дивана күкидәй, кычкырмыйм чыгып кына. Су буенда ана үрдәк балаларын уйната. Атагыз, көт, кайтырлар, дип, күңелемне юата. Өй алдындагы бакчада ак чәчәк ата балам. Күңелкәем шулай сизә, күрә алмам сезне, балам. Сүтелә гомер йомгаклары, көннәр үтеп, төн җитәр, минем дә газиз җанымны Газраил алып китәр. Ике аккош йөзеп йөри су буенда, күлләрдә. Исемнән чыкмассыз булам. Кергәндә дә гүрләргә. Сары, шамаха чәчәкләр Чәчәк ата яланда. Күрә алмам балаларын Газраил җаным алганда. Карадым да мин күкләргә, Күрдем Зөһрә йолдызын. Ташламагыз энегезне Бу дөньяда ялгызын. Чәчегез үрмәле гөлләр, Коймаларга үрелсен. Садака бирегез, балам. Кабрең нурга күмелсен. Рухың шат булыр минем, Кояш булып балкырмын, Күбәләккә әверелеп, Яныбызга кайтырмын. Сез дә бәлки сагынырсыз, Тик мин булмам дөньяда. Кабремдә чәчәк үссә, Рухым шат булыр анда. Күбәләккә җаным иңеп, Кайтырмын сезнең янга. Кабрем гөлләргә күмелсә, Рухым шат булыр анда. Каберләрем салкын булыр, Куркыныч булыр анда. Кабремә нурлар иңәр, Догагыз булса янда. Фани дөньядан киткәч тә, Күктән сезне күрермен. Сайрар кошка әверелеп, Хәлегезне белермен. Атаң-анаң исән чакта, Кадерләрен белегез. Фани дөньядан киткәч тә, Каберләрен белегез. Бәхетегез генә булсын, балакайларым, сезнең, иншаллаһ, сез бер кайтырсыз кабер өстенә безнең. Җилфер-җилфер җилләрдә җилфердидер күлмәгем. Бу дөньяда гомерем буе бер җиңеллек күрмәдем. Карурманда йөргән чакта очрады бер алан. Туфрагы җиңел булсын дип дога кылыгыз, балам.